Why? Hondo dziri kumusha kwako iwo wega haudzikunde. Tisati tatanga kutaura kuti uda kukunda hondo dzevanhu wauda kuimbira kunze uko. Now unotora advantage yemunhu akapiwa simba rokukunda hondo dzevanhu vakawanda akapiwa basa. Mazwi aataura already ane authority. Music iri more spiritual than physical. Kaimba zvemusoro wako nyangwe zvikanakidza vanhu havateerere. vane madhimoni asi kuda kuti vanhu tozvaura sei pane gore rakaitwa munamato nabishop vachinamatira tsaona dzakazenge dzaakuitika mabhazi achinodera mugoti ichidonha mabhazi achingobvira muchaziva vakanditi mwanangu kana wadzokera kumbotswana unogadzira album ndoo pakabva mwayandisesekedza Iboba here? Imi munoziva kuti munhu anga ari against ndandi nokutengesa zvipepa zvine mafe vanhu vakutuka inini kunze uko but nhau iya haisi yangu sandiregerera office nhau yamwere yababa wangu varapa handizivi handisi kukonfema maybe thats why vakazoti ambashada kureva kuti maybe tinotora nhau dzamutuma ndichienda nadzo munyika kana ndadzitora kuno ndaenda nadzo munyika vokunyika havazive kuti dzabva kupi pane gore bishop vangu vari area rinoti still remember ndandagara vakati ndaona musemo watsemuka kugungwa ndaona kune chikara chabva kugungwa ndikaona vakadzi vari mukereke vevanhu vaiita chipfambi kudarika pfambi dziri mustreet ndo pakabva concept yesong yakaita hisop mashoko exactly ndo angakaimba ndikati Variko vakadzi vakamirira kupunza misha yemamwe madzimai. Variko vazere muguta vakapiwa simba nenyoka mugungwa. Vaone musi wesvo now tati vakapiwa simba nenyoka mugungwa yataurwa nawe kunzi vari muchechi vachaita pfambi kudarika vari kunze ndo pataa kudzoka kuti vaone musi wesvondo kureva kuti vanhu ava vari muchechi muri kubana nazvo pane paska yatauya paine mbiyaa pane zvakaitika ndakabata mashoko mamwe chete akataurwa nabhishopu vakati vanhu vandakachengeta inini Ndoo auda kundiuraya. Takaenda tikanogadzira somo yakateererwa nyika yese. Hakuna izvinodzimba kudarika kurwiswa newawakabatsirai. Hende hakuna iya negodo kudarika munhu wawakambobatsira. Now inzwazvo. Kuzokumbira simba pane mamwe mashoko akataura nabhishopu andakabata maybe vaimba hamuna kuvabata vakati vari kundinongora tsoka ndiri kurwara nemakumbo nyange ndakaenda kumba vanotuma zvinhu saka ndauya baba zokundirasisa now tata uda kuita hondo inini nemi muchazvizivaga bishop vakati handina kuti ndinoisa nene vanhu ava chinondirwadza ndechekuti mwari vari kuda kuti varambe vari padhuze neni ivo vanhu vada kundiuraya

vachitoona ndiparare ndosvika vonditeera kumba nezvinhuka zvinove izvozvo soro soro inini handina munhu akandinokora tsoka izvo nyange vanava zvinhu zvakambonditeera kumba handina mweya handizvione mashoko andaitaura anga ari akutumwa but vanhu kunzokwa vanoziva kuti nyaya yabva papi uvarara vazvo now pane pasumudzwa Mukuru wangu awara apa. Itipi. Ndautogara pasi. Ndandiri kutokupai zvinhu zvese zvatinoimba munoona tadza zviva zvokubva kupi. Zvinhu zvinenge zvichibva pano. Saka uruona yangu vanhu vakatanga kunyeperana kuti haachauya pano haachauya pano. Ndikauya pano handichaexista. Ndikasauya pano haichaexista. Ngo zvinhu zvese zvamakanzwa zviri kubva papi. now iyo ndo concept izvozvi izvi raanitotaura nabishop chirapo ndikati panga muchitaura pane zvinhu zvandadzidza ndaakutonogadzira album concept ndaanayo ndikaita one song muona ndikaita one song ndoziva kuti inobereka mamwe vaimbi vese teererai nhau yekusubmita to authority yanga ichitaurwa yeye ndoo kwakabva zvese zvatiinazvo panapa kana uchida kunetsana neni nditaudze vabvunzira vanoziva nditaudze kana kuti uya uchiti uda kutora foto mukuru vachitaura ah, unoenda uchitaura kuti zoenepera vanhu hadzina mate zese hasha dzaanoita pachechi ayo shoko hwani rangonzi gandanga muri kuona bishop vakapfeka gemenzi vari pamberi pevanhu mubva vazviti gandanga solo ndobva wasumudza vanhu ndobva wati gadanga ndine concept yandanayo zvinhu zvandinoda kukuudza kana kukuimbi zvinogona kuchinja but concept inenge iri the same so zvaunoita manje unongonoisa mwari wobva watora nhau yako wobva waipfekera ipapo kuti ive yake Ave ndiye muridzi wayo. Saka unoona kuti ndota handizivi kuti ichafamba sei but inzwa idea yacho. Muriko ikoko mambo ai a ah. mozotambanudza ndipinde panorema ndaisa mari unzwa panzi gandanga one way drangonzi gandanga vanoronga hondo dzavo nditori gandanga rine ngoni dzinoera nharaunda hanzi gandanga ndanzwa vamwe wahongera vozi vatora ugandanga wokuhondo but inini naona mutumwa unofika genenzi vakazviti gandanga unoziva kuti bheni dzangu dzatichiipa mahunga paye inzwa kubhonga mhandu idzo

Nhau dzeshe dzinobva pano. Saka inini kana ndakabata nhau dzakandiitisa mbiru, ava shefu vari apo vanondiziva. But vanga vasingazivi kuti nhau idzodzo dzakabva pano. Iwo uno dzaunogona kubata ukabva nadzo pano, vanhu vokumareni kwako vakakurespekta vasingaziva kuti zviri kubva papi. Saka kana uchingouya pano maawazi mashomanana iwani, gaya kuti uri kuona kuti tinombofamba, tombobuda, to, one pastor yatauya pane mbiya takabva nasunungura nezodza ndiri kumba inini ndakataura namukuru vane mashoko avakataura taita ndaita depression azvifona vakataura kuti mwanangu zvinhu zvinoda kuti kana uchinamata zvinhu zvombosunungu honga uri munama